Salam mähribanlar! Bäşinji ýanwardan on birinji ýanwar aralygyndaky hepdäň täleýnamasy bilen tanş boluň. Hamal. Bu hepdäniň astrolog ýagdaýy hamallara başgalaryň kynçylyk görýän ýerinde peýda gazanmak üçin mümkinçilik berýär. Bu döwürde gysga möhletli üstünlige gönükdirilen islendik işler gowy netije berer. Aragatnaşykdan gaça durmaň, söhbetleriň birinde gyzykly teklip alarsyňyz. Şahsy gatnaşyklarynda hemme zat birmeňzeş däl. Ýakyn adamyňyza sizi gyzyklandyrýan sorag bermek isleseňiz, sözleri onuň aňyna täsir etjek görnüşde saýlaň. Üstünlige bolan anyk maksadyňyz we özüňize bolan ynamyňyz hamallara öňe üstünlikli gitmäge kömek eder. Hepdäniň ahyry dieta başlamak, şeýle hem saglygy berkitmäge gönükdirilen çäreler üçin amatlydyr. Sowur. Bu hepde sowurlar özboluşly synaga sezewar bolup bilerler. Öňki gatnaşyklaryň netijeleri ýüze çykyp biler ýa-da haýsydyr bir işde öň goýberilen biperwaýlyk ýüze çykar. Ýyldyzlar ýagdaýlara görä hereket etmegi maslahat berýär. Diňe bir meýilnama bilen çäklenmeli däl. Sebäbi ony käbir ýagdaýlar sebäpli üýtgetmeli bolup biler. Size kömek elini uzadan adamdan ýüz öwürmäň. Bu ýürekden çykýan hereket bolup, yzyna jogaby talap etmeýär. Bu döwürde sizde adaty bolmadyk isleg hem döräp biler. Ony durmuşa geçirmezden öň netijelerini bahalandyryň. Eziz sowurlar! Bu hepde siziň üçin iň dogry hereket işjeňlik üçin amatly pursata garaşmakdyr. Jöwza. Bu hepde jöwzalar üçin şatlykdan we sazlaşykdan doly bolar. Şuwha gözlemäň. Şu döwürde bagta ynanmak we ondan iň ýokary peýda almak zerurdyr. Uzak wagtlap alada eden meseleleri çözmek bilen bagly işler üstünlikli bolar. Ýyldyzlar durmuşyň ähli ugurlarynda hüjüme geçmegi maslahat berýär. Hereketsizlik. Eziz jöwzalar, siziň üçin orun ýitirmek bilen deňdir. Hepdäniň ahyrynda kimdir biri siziň özüňize bolan ynamyňyzy sarsdyrmaga synanyşyp biler. Özüňiz boluň. Hereketleriňizde we sözleriňizde has berk boluň. Belki, durmuşda haýsydyr bir taraba üýtgetmegiň wagty gelendir. Ýöne şeýle özgertmeleri örän seresaplyk bilen ornaşdyrmaly. Seretan. Bu hepdäniň astrolog ýagdaýy seretanlaryň durmuşyny ýakymly wakalar bilen doldurar. Bu döwürde seretanlar köne bir meselä çözgüt tapyp bilerler. Amatly şertler ruhubelentlige we geljegiňize ynam bilen seretmäge kömek eder. Ruhubelent ýagdaý ýeke ýaşaýan seretanlary hem taşlamaz. Sosial ulgamlarda gyzykly tanyşlyga, sizi gyzyklandyrýan adamlaryň ünsüniň artmagyna umyt edip bolar. Maşgalaly seretanlar öýdäkiler bilen aragatnaşykda käbir dartgynlygy duýup bilerler. Olaryň sebäplerini tapmaga we olary aradan aýyrmaga ýa-da iň bolmanda täsirini peseltmäge synanyşyň. Eset. Bu hepde esetler üçin ýakymly we asuda geçer. Ýyldyzlar boş wagtyňyzy şahsy meselelerde aýdylmadyk zatlary anyklamaga gönükdirmegi maslahat berýär. Eziz esetler, siziň peýdaňyza çözüp bilmejek soragyňyz ýok. Aragatnaşyk ýagdaýyňyza üns beriň, şonda islendik arzuwyňyzy amala aşyryp bilersiňiz. Hepdäniň ortasynda ýaltalyk duýgusy ýüze çykyp biler. Hemişe işjeň bolmak hökman däl. Ýeterlik derejede dynç alanyňyzdan soň, geljekde ösdürmeli gyzykly pikirler döräp biler. Olary belläp goýmak maslahat berilýär. Sünbüle. Bu hepde sünbüleler durmuşyna täzelikleri batyrgaýlyk bilen ornaşdyryp bilerler. Täze işlerde özüňizi synap görmek, täze hobbi öwrenmek, saç stilini üýtgetmek ýa-da gereksiz zatlardan dynmak bolýar. Maliýe meselelerinde eziz sünnüleler, ýyldyzlar seresaply bolmagy maslahat berýär. Örän zerurlyk bolmasa, uly satyn alyşlary we beýleki çykdaýjylary indiki hepdä geçirmek has ýerliklidir. Hepdäniň ikinji ýarymynda sünleleriň aragatnaşyk ukyby ýokarlanar. Hatda iň jedelçi adama-da öz garaýşyňyzy kabul etdirip bilersiňiz. Ruhy hal-ýagdaýyňyz ýokary bolar, güýjüňiz artar. Dynç günleri fiziki maşklar we zyýanly endiklerden el çekmek üçin örän amatly pursatdyr. Mizan. Hepdäniň başynda beýlekiler üçin özüňiziň gyzyklanma döretmeýändigiňizi duýup bilersiňiz. Belki-de bu hakykatdanam şeýledir. Emma alada etmegiň zerurlygy ýok. Wagtyň geçmegi bilen siz ýene-de meşhurlygyňyzy dikeldersiňiz. Ýyldyzlar bu döwürde mizanlaryň möhüm bir soraga jogap alyp biljekdigini görkezýär. Eger ol garaşanyňyz ýaly bolmasa-da, azajyk tagalla bilen ýagdaýy düzeltmek mümkin. Hepdäniň ikinji ýarymynda şahsy durmuş birinji orna çykar. Maşgalada ýagdaý birneme dartgynly bolup biler. Emma bu dawa etmek üçin sebäp däldir. Has köp sabyrlylyk we ýoldaşyňyza üns bermek düşüşmezligiň öňüni almaga kömek eder. Dynç günleri uzak wagt bäri yza süýşürilen işi başlamak peýdaly bolar. Belki-de gürrüň öz-özüňi ösdürmek ýa-da sizi gyzyklandyrýan edebiýaty okamak hakdadyr. Akrap. Bu hepde akraplar tarapyndan saýlanan ugruň netijeliligini görkezer. Haýsydyr bir prosesi düzeltmeli bolsaňyz-da, bu siziň üstünlikleriňize täsir etmez. Şatlykly ruhy hal-ýagdaýyňyz ýakyn adamlar bilen gatnaşyklara gowy täsir eder. Ýyldyzlar kimdir biriniň meseleleriňizi çözmekde kömek edip biljekdigini ýa-da ýakymly sowgat bilen geň galyryp biljekdigini aýdýar. Bu hepdäniň ortasynda ýeke ýaşaýan akraplar üçin möhüm duşuşyk bolup biler. Kowus. Bu hepde kowuslar üçin energiýa örän köp bolar, ýöne ony nädogry ugra gönükdirmek howpy bar. Durmuşa gowy düşünýän adamlar bilen, esasanam söýgi meselelerinde has köp maslahatlaşyň. Häzirki astrologik ýagdaýda gowuslaryň her biri şahsy bagty tapmak üçin ähli mümkinçiliklere eýedir. Üstünlik özüni gaty görkezmegi halamaýan adamlary halaýar. Hepdäniň ahyrynda islendik aragatnaşyklary mümkin boldugyça azaltmak peýdaly bolar. Kitap okamak we aňyňyzy ösdürýän gepleşiklere tomaşa etmek has uly peýda getirer. Jedi, bu hepde jedileriň ynandyrmak ukyby öwgä mynasypdyr. Sözleýiş ussatlygyňyzy ýerlikli ulanyň we häzirki işlerde birneme çalasynlyk görkeziň. Ýyldyzlar jedilere has giň pikirlenmegi maslahat berýär. Haýsydyr bir pikir birneme kütek ýaly görnen ýagdaýynda-da ondan doly ýüz öwürmäge howlukmaň. Şeýle pikirleri ýadyňyzda saklap goýuň. Hepdäniň ortasyndan başlap, jedileriň durmuşdaky ileri tutýan ugurlary az-kem üýtgär. Isleseňizem, islemeseňizem, şahsy gatnaşyklar birinji orna çykar. Aýdylmadyk zatlar we düşünişmezlikler ýüze çykyp biler. Şeýle-de bolsa, dawa dörän ýagdaýynda-da ol uzak dowam etmez. Eziz jediler, bu döwürde daşky rahatlygy we sowukganlygy görkezmek örän möhümdir. Dalu. Bu hepde daluwlara ünsüni uzak möhletli maksatlara gönükdirmek maslahat berilýär. Öňüňizde birnäçe gyssagly mesele peýda bolar. Olary çözeňizde, tejribäňize-de, içki duýgyňyza-da daýanmagy unutmaň. Ruhy hal-ýagdaýyňyz we özüňize bolan ynamyňyz bu döwri abraý bilen geçirmäge kömek eder. Zerur bolanda, ýakyn adamlaryň gollugyna bil baglap bilersiňiz. Hepdäniň ahyryna bagt daluwlara gülüp bakar. Durmuş taýdan möhüm soragy bermek, kimdir biriniň gollugyny soramak, bergidara özüňizi ýatlatmak ýa-da peýdaly karz üçin banka ýüz tutmak üçin iň amatly wagt. Dynç günlerine bolsa, ýyldyzlar romantik ýagdaýlary wada berýär. Özüňize ýapylmaň we duýgularyňyzy saklamaga synanyşmaň. Hut. Bu hepdäniň ýagdaýlary hutlarda azajyk bulaşyklyk döreder. Hutlary täze goňşular ýa-da dostlaryň biri bilen aragatnaşykda bolanda içki alada duýup bilerler. Öý işlerine hem howlukmak maslahat berilmeýär. Bu hepdäniň astrolog ýagdaýy öý hojalykda ownuk şikesleriň mümkindigini aýdýar. Şoň üçin seresaplylyga ellenbermäň. Şeýle hem durmuş energiýaňyzyň derejesine üns bermeli. Eziz gytlar, käwagt bedeni dikeltmek üçin gyssagly işlerden ýüz öwürmek gerek bolýar. Özüňizi aýratyn gowy görýän zatlaryňyz bilen gurşasaňyz, energiýaňyz artar. Ine, mähribanlar, şu hepde boýunça ýyldyzlaryň berýän maslahaty şeýleräk, Täleýnamaňyzda näme ýazylsa-da, täleýiňizde iň gowusy bolsun! Hoş, sag boluň!